Ne míawo ŋutɔwo míewɔ nui ɖe, míawo ŋutɔ míetu getewo katã ye ɖeke megayim o ɖe, ke coastline katã eheal ge.
ke ne le nenema ale wòkekea vɔvɔ̃ ma be ɖewohĩ etsi ava ɖe yewoa, mehiã be dumeviwo navɔ̃. Keke me mele afi ma mede naneke o. Bridge-a nye flight of three sɔkè adre nu mie la kekeme ma me de bridge-a hã ƒe kekeme nu. Bridge-a keke eight me kpɔe ƒe kekeme eighty meters ye wòkeke. Nu ma le afi ma ke ƒã forty meters ema. Azɔ tɔ menye ɖe míenya be ewɔ ge nenu ma míenya. Ye mí expect me hã be wòkeke ɖe edzi vie.
Ɛɛ,
ate ŋu me anɔ anyi be míaƒe etsia yim ame yiyim kplakplakpla o. Ne meyiyim kplakplakpla o, ye wòkekena ɖe edzi. Ta ne gɛtiwo katã le dziƒo fia zɔzɔm krrrrrr, dukɔ tsite tsi ge ɖe me ŋu keke yi tsiaƒua me, melɔ̃na be yeaɖe asi yeƒe position ŋuti o, ne yeakeke ɖe edzi o. Ne, ne, ne, ne, ne Slack nedɔ gblɔ. Ne Spida do gblɔ ye wònɔ ƒlim nenema. Hɛhɛ.
Ke fifi le fia womeʋu gateawo katã o. Ao.
E, gatea woe katã ʋu ga alo ehiã be woaʋu yi katã? E, ye yi ƒe wuiasieke va yi fia míede mía da ɖe fia ƒe wuiasiekea. Eɖewo nyi nyɔ. Yevuwo be rusting. Ke ne wobe yewoa lift kɔa, yi ko alɔ fli na ɖewo ŋu. So far alɔ fli wɔme etɔ̃ ŋu ekpɔtɔ wɔme ade wogbɔna lift ge le trɔya enye ʋu ma le afima miyevi eri tɔwo dzɔm miaƒe equipment ya wofi ya yi koe ɖe fu na mi ale gbegbe be esia yi mietɔ no vi eri tɔwo dzɔm ekpo ma dodo le afima ne equipment le mia si ekpo ma me dodo ge ɖe afima Ne míeŋu geta etsia flash away. Eku dzodzo edzɔ kã ɖe atsiaƒua me. Ayi abe riva gã aɖe ene gegem ɖe atsiaƒua me ene. Me me me me shake ge o. Ne speeda slow down na ye wònɔ shake ŋu nɔ dzedzem be yeaɖe nu. Ye ye Na eh.
egbea wogbɔna geta susɔea ŋu ge. Wobe etsɔ wo va be yewoaŋui katã. Woame eve ko woŋu ko be ezã do yewogado. Ta míegbe dom ɖa.

Te.
Electric ya no. Oh, remote le ŋuti, nàte si ɖe dzi up and down. Ale ne TV kpɔm na be change eh, volume up and down na ele ŋuti. Ko loko loko le simple.
Ok, ke eh, sofa ɖe nagblɔ be nu yi ke mienɔ mɔ kpɔm na abe engineer ne ku ɖe tsia ƒe gbɔsusu ɖe amu gã me. Yi wɔe be wòva hiã be miaʋu gate-a, miekpɔ ma? Nu yi ke susu miele be yewoakpɔa, miekpɔna alo miekpɔea? Nu yi ke miebe yewoatsi. Mister, Mister Ezra me ɖo?
Engineer.
Ne wò nane le tɔ gɔme ne be yeakɔ, ne tsia me mie mète ŋu kpɔ gakui o ɖe? Ta ame yiwo le fiaxɔ, wogale tɔ me still. Ta ne ebiem be meachieve nye ƒe objectives-a, Ao mi achieve e etsia 33% ko mi dang nuku be ekpɔ to the remaining 67%.
So how long ya no mo ko ko be gate ya nagano.
Gbã gate ya be huhu nono. Ima me gblɔ no be depend kuku ɖe mi le ne via re to wa fi wa ke kpɔm re mi nti. Yɛ ɖe to be edɔ le yoshi le akosombo, edɔ le yoshi le adan, edɔ le yoshi le eh, sokankɔƒe, ta yi ta yi mo tse vuvɔ kpɔm ɖe mìɛ ŋtsi o. Mìɛ ɖe me na wo be yɛ yi etsia dogo ʋla gbãtɔ, amewo nɔ vɔvɔm be wònye viɛ ɖe tɔ me li o ɖe. Ne mìɛ be mìa close gate a ɖe, aleke mìɔ ga close ne wò tra yi na afiaɖe hã?

Etsɔ me va fia ɖeko mele frustrated. Bridge ne ɖe mie koe katã dzia ne ƒu du wɔ blast enu ma out. Azɔ tɔ ɖe asi be the lower we are going a the less the pressure. Ok, etsia ƒe gbɔsɔsɔ yo ɖiɖim kɔa pressure hã ɖiɖim. Pressure ɖiɖim because mega ten force ga nu yi mo. Ta enana ge be etsã high tide neva ne míeŋuia amea ɖeko bully nɛ. Fifia egbɔna ɖoɖo ge ne míeɖo gate ma ta ŋututua egbɔna ɖoɖo ge be ne high tide gbɔna míeva block afi ma. Etsia tɔtrɔ gagbɔ. Nenema ye wowɔnɛ le ne wo lagoon so katã in the world ne wo drain nu into the sea high tide wotua nu unless the lagoon is far higher than the

Ve high tide na ehe ko ne rɔ fima ehia be mia ve ya no mi hia ne equipment eh bulldozer kple excavator a block ne tide tables le mia si mi nyi gbe egba gbe gbe high tide gbɔ na ga yi me vava ga mi nyi ga me tutututu. Ke, ke mie mobilize, ke mie close ne low tide ekplɔ ge ɖoa va hã, ihe mi nyi time mi va ge. Ke mie ga va excavate ɖa kɔ, ke etsia ga dzo kplɔe ɖo. Ele abe low tide a, eh, eyi na even minus, minus of this gate. Eyi ate ŋu awu gate ya ɖo, eh, ta ya eyi ge at low tide.
Womeganɔ,
womeganɔ afi ya va mɔ be yewoasi tɔ o. E, etsia, ne wogbodzi ɖi kɔshi ɖe ava ɖe va yi kɔ míaɖe asi ŋuti no, ne wosi tɔ. E, the next one nye be, eyi nekpɔ afi ma fia ɖe, ekeke de five miles a? Enye nu yɔna be forty meters a? Forty meters enye bridge a ƒe mama, ele wɔe bridge eighty meters. Amewo wɔ video fiafiam be yekeke ɖe edzi five kilometres etsɔ fi yi etsia ɖe yewo vɔ. Wokɔ video ma ɖoɖom ɖe mía tɔwo le ablotsi, ablotsitɔwo amewo yɔm be ne wowɔ demonstration. Ko nye nyemese mía tɔ aŋlɔtɔwo mega mía mía ɖokui gɔme se ŋu. Ta nagblɔe na be o yewo ɖe kuku nu. Amewo fɔna fɔŋli be yewoava ɖe negative video ne yewoafia be e, tsiaƒua sisim ɖe amu eye nekpɔ afia ɖe alé enu yi me ɖe ne ele afi me godzi le ƒua ta eye tsiaƒua ku ɖe go dom ɖe makpɔe be ɖewohĩ tsiaƒua dzi ɖe asi ɖe amua me ne le ƒukpodzi mava mo na real high tide ne wodo goa ɛ tsiaƒua akpɔe be ɖodzi be asi ɖe amua me gake fie mi kpɔ mele ne yim ala ko fie me yim ese gɔme ne tsiaƒua kple amu wo clash clash gake ne va kpɔe fie dzi wo dodom kɔ na nya be eyim yi ko mia tɔ ɖe video ma akaka ɖe Ghana katã not only Ghana or mere the whole world